Nei ngai su nui puai kan ti lai cu. Kan hoi le pawl hi kan rak hmang tawn le i kan rak i ceih cem mi cu ta party sani le maw tha deuh party sung sani ti hoi nai kan rak i ceih ngai tang kual lio hrawng a maw khakha kan nei ngai i kan hram thoknak hrawng kan lungthin rak cham mi kan ram le miphun cu hnu ah thleidan dan kan nei nak tete le nam ne nak kan nei nak a hnu ah kan upa deuh tete ah kan khuanyi vialte kan sungnak kha kan vun theih chin lengmang ti khin zeitik ah dah hi bantuk ralkap kan nei lai dothlennak kan tuah kho hnga ti hi kan lungthin ahcun a ci rak um cang in ka thei phunphun in kan rak fak te ah khan voikhat na kha cu ka tha kha dih ngai le Ka ba tuk lem ahcun lo cung i thlam ka vun zoh tikah khin pathum hoi nan ka hmu pakhat kha maw ka bantuk biarhmun ka si. Ka kut vialte ka zoh tik khan thi um lo le var dih a raang dih kha ti khan si. Ka lungthin chuakmi cu keimah le keimah keimah hman tluk i pacang ka rak i timi timh ciamami lutmi ka si le asinain Hi tlun har damlo taktak a si cun har har ngai si kaw kan nau le pawl kum no tete tin an rak ka thih takmi cu an rak mawh lo ve ti kha ka lungthin cun rak chuak ngai lai. Keimah i ka tonmi ah hin cun kan ṭhi hruaina hi cun hmasa bik a herhmi hi hriamnam zong a si lo. Phaisa hi hna zong a sin kan hmuh tuk lem lo. Minung tam le tlawm zong kan si lo. I herh bikmi cu kan timhtuahmi kan i khat hau le kan policy hi a khat hau timi hi khi cu ka hmuhning cu si le. Hi timhtuahmi kan policy khat ding i vun kalpimi hi har ngaimi thil si. Hika zawn i kan lung aa fun lo ahcun kan kan kan kalpinak zong ah hin cak kho lo le mah cu kan keimah ka hmuh tonmi ah a si i a herh taktakmi thil cu policy zong kha aa khat a hau maw ti cun kanmah karlak zong ah khin unau lungthin te zong kan nei hau cun hi hi bantuk ah hin kei ka vun ton ning ah cun lai dan kan ti mi te zong khi a rak hek ngai ka thei le ti cu bantuk khan kalṭi cu rak si. Hika zawn ah hin zeidah si na lung hi a rei thei cemnak rak kan ti sehlaw kanmah kanmah le kan zumh tungmi minung hawikom hi thihṭin nunṭi a muru kan timi sung i pahnih khat nih kanmah bantukin lungthin an ngei ti lo i a dang deuh in an peu ni khi a si ko. Mah kha cu har taktakmi khi a si. ka kir lai kan ram caan in ka ṭuan lai tiah ka rak kir. Kha ka rak kir lio kan zeitindah ka dir lai, zeitindah ka um lai, khuazei in dah ka cawlcangh lai timi kha ka hoi ṭhabik zong simi cu lio CNF chairman Pu Thomas Thang Nong he khan Delhi ah kan i tong i nithum chung khua kan rak khan ṭi. Kha khua kan khan lio kan rak i ceihmi cu kha lio ah kan kanmah Chinmi phun chungah dothlennak a tuahmi hi phu hnih an um. CNF le a dang phu khat an um. kha phukhat hna le CNF karlak buainak rak um nih anmah le anmah an rak i kah lio an rak i thah lio a si cu tikah kanmah Chin miphun chung vialte kan miphun vialte rualremnak ca zeitin dah kan tuah lai timi kha Pu Thomas i khua kan khan tikah Thomas nih ruahnak a ka pekmi cu ram chung i kan rak dirhmi CNLD kha ramleng an dirhmi lawng cuticun UNLD timi tlangcungmi vialte kan i fonhnak kha kan vun dir ṭhan lawmah khan Chinmi vialte Chin le a lut kho lomi vialte kha kan kan luhter hna lai i hmunkhat te in kan ṭuan lai ti kha ruahnak ka pek. Cu ruangah cun CNLD kha atu tak tha hlei tang te pawl he kan tuah anmah nih khan an rak dir ṭhan cang kan CNLD ah ka um CNLD in UNLD kan tuah UNLD ah khan kanmah CNLD lawng si loin Mara People's Party he ZNC he kan zapi tein kan ṭuanṭi a dang tlangcungmi vialte kan ṭuanṭi Cu tikah duhsah tein kan vun ṭuan i ENC timi kan rak tuah, Chin uh, Ethnic Nationalities Council. Kha Ethnic Nationalities Council kha state based si. Kha state based ENC chungah kanmah Chinmi kan i tel khawhnak ding ah I 2006 ah a voikhatnak Chin National Conference zong kha uh, ZRO Z, uh, ZNC an headquarter Mok Sinai kan tuah ko cuticun Chin miphun chung a rualremnak kha fek tein kan tuah ko kha ti kan tuah thawng in hlan lio ah CNF le adang hriamtlaimu kanmah Chin miphun chung hriamtlaimi an i rem lonak an kahnak kha kan deiter khawh CNF kan i tel thawng in ka lungah lawm biknak cu minung pakhat kan si tikah voikhat lawng kan nung chan khat lawng kan nung hi chan khat kan chuah lio in pasal chan khat kan chuah lio ah kan ram le kan miphun caah kan sinak vialte pe kan rian kan ṭuan khawhmi hi rian ṭuan khawhnak ding caah ngandamnak Pathian nih a kan pek fimnak a kan pek

Taipu hi si i Kawl cozah in Kawngawi pawl in Laimi kha hiang khuanzi in pek lo ruangah kan duhlonak kan langhternak si. Hi hi Ṭawnanzi timi ahhin Laimi lawng si lo, kanmah tlangparmi za tein Ṭawnanzi nei lo zong an um lo. Laimi hi a neta bik sawk kan si. I, i Karen in thawk i kan zaten tlangparmi miphun ṭangin ta pasarih kan um sungah ṭangin ta kan zaten tuakhan zi kan tuah ya ruang ti le kawl pawl in kan ngah dingmi khan zi in pek lo ruang si ti kha mipi in fiang te kan cu i tu caan he thupi vi caan si ya ruang ti le kawl ram ah ukong na thleng lai fang si minung pakhat ralkap thunainak hi sin anak sin hi sin to democracy a thleng lai si democracy sin federal team ya a thleng lai fang si cu ruang ah kan tum ta mi le kan du bing mi federal kha mah te

kha vawleicung nih hin an duhmi an duh taktak ti bantuk hin an kan ruat kho lo i khakha zeitluk in a zual bikmi si ahcun hriamnam tlaih lo hi a zual bikmi si zeicahtiah thih thih nun in lo ka si cang mu cu ruangah CNF zong vawleicung nih an kan theihnak a si atu in Laimi lak Chinmi lak ahcun hriamnam in cozah duh ngammi hi CNF lawnglawng hi si. Hi tu zong ah cozah nih CNF lawnglawng khan kan chawnhmi si caah CNF ah hin Laimi zapi vialte kan i burdi ruahnak zong CNF nan kan pek dih i CNF nih mah kha mipi ruahnak kha kan kalpi ahcun kha alam a si bik. Cu lo i CNF kha dohdal bantuk zei bantuk i na ngei party pawl nih an tuah ti a dik lem lomi si. Reserve kanmah ka CNF tha khan kan zorter. Nangani party vialte nih kanmah hremon dai pawl sin nan kan tanpi le thang an kan pek lawnglawng ah hin atu kan thil kan tanpi kan tlamtling ding a simi hi cu nangani party pawl vialte nih mipi sinah chim duh ngaimi si. Hi Champhai ah refugee camp kan ram lio ah hin atu biakthiang he hin khuachung kan rak kal. A bikin amah a thiangmi Aizawl a kal ding si. Cu bantuk kalnak ding ahhin SDO an ti i Sub Divisional Officer sinah hin permit va lak tawn si. Cucu kanmah pahnih lawng kan va la i kan kir lei kan kir i chun pahnih hrawng ka si. Voidang nak cun kan nau zong kan i zulter tawn nain zingka pakua hrawng va kal chun pakhat pahnih hrawng kan hong kir ko lai kan ti cakhan ka cu kan naule zong poi lai lo chun ah cu kan ti i cuticun zung ah cun kan va kal office ah i harmi vialte kan tuah hnu kan hong roi ah hin kan hnu lei hin mi nih an rak kan zulh i ruah lo pi in kan hnu lei in an van kan tlaih i a cu ahcun zingka kan kal hi ruah tlawmte surpa cakho cun

natein an vai kutuk cawt asinain ka van herpa khan khi ka angki lawng rak tlaih tikah ka angki kha tla i anmah le keimah tlawmpal tikah man i hlat deuh tikah a hrek lunglen nak te nih a van ka phan lo cu tikah cun a rianrannak in khem ah pavatli ka nau le pawl ka bak hna i a rianrannak in rak kir ṭhan i a hmun kan van phanh hi a dihlak fon he minute panga in minute pariat ka hrawng sal ai naih ding khi si cu ahcun an rak zaam dih cang i vanchiat ah a thiam tu cu an rak tlaih i a pum cungah hin namte in kun a khat rak sawhnak he a rak um rak si cu hnu hin ka um ka kal zong ah hin cu nih cun traumatise khi a rak ka ṭhih peng kum sang lai kha kha ka rak tuah. CNA ka ratnak a chan cu ka ngakchiat lio ahhin kan khua ahhin Kawl ralkap hi an rak tum ngai i cu an rak tlun lio ahcun an ṭhatlonak hi tampi ka rak hmuh ve. Zeicah si cun an rak tlun pa an kal pah in ar hna hi chai hna in an chaih, an tlaih, an kalpi. Khi bantukin an um cun minung hna hi zeirel loin an kan tuah. Khi tikah khin Cu lawng si loin kanmah inn hrimhrim ah hin an rak tlung i cu lio ahcun kan innchungkhar kan tling lio a si. Minung pahra kan rak si i kan minung pahra ning tein kan inn ah um thiam lo um kho loin mi inn hna kan hlan, mi inn hna kan rak um.

Inn caan kan kai ahkhin cun dantatnak zong khi phunphun kan rak in ko a si natein kan miphun le kan ram caah pei a si cu kan ti i zeitluk in dan an kan pek zong ahhin Chin nusal tiah kan rak ti ve khakha. Meithal zong kan nei lo. Zan dirti dirti cawngnak hmanh ah khan kan thlang ah Communist, alai nih communist pawl an rak um i tar pawl anmah sinah hin raifel pakhat pahnih te he kan hlan hna i mah tein cun zan ah duty kan i congh tawn. Ka va phan cu uh, mei thla dih zum thla thawk a si le kan hawi le pawl kan sawmsari leng an rak si hna i daisen thin i rak tlung ciamam hna le si la ai zong kha um ti lo

A cheukhat hna cu a tho, a tho hmanh khan tho kho ti lo i an ihkhun ah khan mau pher phapiakmi kha si le an taw zawn ah khan a kua kan vun tuahpiak hna i cucun an ibu in khan dai hna cu an leng kan si ai hi hna vialte hi si lo ai lo an si ai zeitin thlah an si lai an dam kho ti lai lo hi teh hi pe zei huaha lo i an kan liam ta di ko lai hi ti kha lawng khi ka khuaruahnak a um si man si lo pathian nih a kan zangfai du sa du sai an vun dam thluama an vun dam thluama i cun he tha Le kan ummi cuka kan um ahcun kan har tuk minung sawmsarih leng uh, ca hi kan eidin hi sangkio pawng hleili hna khi kan chung i cuticun minung sawmsarih leng nih cun zingzan kan hei ei tawn a cheu a don hmasami pawl kha cu a hang deuh lawng te kan kan ting Cu a hnulei pawl khi a fe tlawmpal hna kha a vun i tel pah. Cuticun si zinglei a dawn hmasami le zanlei a dawn hmasami khi a thlecin tu a si. Le khim lo tikah cun kha kha i cenat nak kha um kho ti lo le a cheukhat kan hawile pawl hna nih cun e, an hnuah tlawmpal te rawl kha a phiat i ei kho ding dirhmun kan phan ah kha cu an i lunghmui kho ti lo le kan rawl hna hi a cuai in kan thlai lai a cuai in thlai usalaw kan i phawt lai ti tiang hna khi meeting ah agenda tiang khan chuahpi le a hi tiang tiang cu si kho lai lo kan tuanbia dawh lai lo ti hna kan ti cu cu agenda te hna cu kan hei kho

Hna he aa tlainak taiah rehnak le kalei kha hri hna i kan peh le cucu kan i hrut. A hmailei lawng hi a kan huh. Le kan van ṭhat venak cu khaka kan umnak ram i uh, Maria pawl, bawm pawl, tuikuk pawl khi pa paw paw cu an i khola khi An an dar pen khi an i phawi i an kute an i hu i an va i khawh le khakha van ṭhat tuk ah kan rel le kan ti kha bantuk an rak cingmi kha kan ni ca cu khakha a hmasa cu a har tuk i kan theih i a hnu ah kan aukhan bawng bi hnu le pawp di hnu cu khakha van ṭhat ah kan rel le kan i khol paw ahcun mah bantuk cu kan i phoih ve le kan kut te cu kan i hu i kan vun i khawlh pa tawn. Kachin ram i training kan rak kai dih khan kannih kan rak ruahnak le kan tlungthawh ruah ti khan kan rak i ruah. Asinain Kachin ralbawi pawl nih khan an timi cu nan ram ah nan va tlung lai i ralkap a dirh ṭhan ding nan si caah Shitmiap in a ṭueh cung kha ralram i experience le thiamnak kha ralram bak in an cawt hau ti kha rak si i maticun kanmah CNA pawl zong cu an kan ṭhen i battalion kip ah raltuk ding ahcun kan kal hna kei kha 251 battalion ah an rak ka chiah 251 battalion an rak kan chiahmi pawl hi mah lio ahcun 251 battalion cu headquarter khiti a hmunmi khi rak naih si lo zeicahti ahcun an nih khan mobile battalion ti an ti i Kawl ralkap ral an cawlcangh ning hoih khan he tiah a zul a dawimi le khiti a cawlcangmi kan si. Kha tikah re a thei deuh ngaingai. Mah ca cun silai dah khati ka chin ram i kan hawi le a kan pam takmi hna nih hin lakah hin vei ah sang zam hung le thong lian piang le mawi li lian hi Anmah pathum hi vei ah an kan pam tak. Um, 251 battalion an um lio ahcun. I mah June thla hrawng an si rua ti ruahnak ah fur a van tlak i ruah fak ngai van sur lio ahhin Sian ram chak lei ah raltuknak fak ngai an rak um kia i le Kawl ralkap an rak i tuk. Mah ahcun raltuknak reinforcement va bawmh ding ah khan kan battalion cu kan va kal than. kan kal i mah ahcun ruah sur ngai ṭaping tivapi kha a ka lian ngai hlei kha um lo mah ticun kan kal tikah khan ṭaping tiva kan hei tan tik i cho kan tlang kan va kai sian ram chaklei kan va phak tikah khan cun kan ba ngaingai voikhat zing cu battalion commander nih an auh hna ee ti kha si i kan kal i section pakhat ah minung pahnih cio ti khan la kan va kal i nan meithal a buh nan zen thong a buh ti kha si kan meithal kan ap kan zen thong kan ap mah cu cun an kan timi cu section thar form u law section thar nan form lai company thar nan form lai headquarter nan kai lai ti kha si mah cun kan kal i laiza kan phan laiza cun kan i din hna i kan hoi la khi raram rak tlung min hna kan i tong hna kei kha khi headquarter le ruah lo

Mah khan dam ni kha ka ser ti lo. Ka zaw lengmang a donghnak ah anmah KIA sizung nih a ka damh khawh ti lo caah Taluk ram Jingciang ah an ka chiah i Jingciang sizung zong ah cun ka zual ngai kuluk kut hi ka ban hnih in ka thlaih rawl ka ei khawh lo caah i ka der ka der ka der i vei ah ka ruh lawng an tang ka sam hi a pong ngaingai i ka ihnak hmun ah ka sam cu an kongh lawlaw ka lu zong cu an kongh lawlaw ma khan dusa in thut hna ka cawng than dir hna ka cawng than lamkal hna ka cawng than khati si ka vun dam deuh tikah headquarter ka phak than tikah khan kan pu le nih cheukhat hna nih cun A rau tuk awkong na ṭha ti lo na dam lo nan faktuk i va tlung law vai din ko dothlennak cu hi a tuah kho ding hin na si lai lo ti khan rak ka ti sinain ka rak timi cu dothlennak tuah kaa thawh cang tikah kir hi kaa tikmi si lo ka tuah khawhmi thil pakhat khat cu um ko lai ti kha ka rak ti bihiang kum ah cun cawn ni khat ni ningani cu sianginn kai cu si i niruk ni hi cu lo kan kal Cun tuan kan tlun chih le tiva va kal i ti i kholh thil suk makha si ton khuatalei i phung bantuk khan mung bihiang ah cun a pawng han tuivai ti tiva me a dawh ngai cu ba cun thil suk le ti kholh cu si ton nikhat cu a zar pahni chun churu khati makha ka thil cu ka su ti cu ka kholh tu va di ni te va kam ka tlong leng le Ka torhlawh zun nih cu ka suk i ka pho hna. Puan cu kaa fenh i ti cungah khol i maka khan tiva kam i ka ṭhu. Tlawmpal ah ka torhlawh a ro hnga maw ti ka va zoh ahkhan ka hmu ti lo. Pakhat kha. Liahthih nih ma choih hnga ka ti i pawngkam hawng cu ka van zoh i lam hlan nawn ahkhin caw pakhat dir i ka torhlawh cu a rak khai len ko. I khattali kam rak ei dih cang. Zei ti awk cu ṭhahla caw cu ka dawi cu a thli le kha tlik pah cun ka hmuh ha cun ei dih ko ka torhlawh cu. A zei ka torhlawh cun khat te cu tang le cawknak zong cu nei hlei hlah va tu tawk cun khat cun ta cu ka chim ni khat ni ninga ni tiang ka ruk ni ni ni ruk ni a lo kal se lo kan kal zan lei kan tlun pa ma kha kha ve a suk zan a me em me thai zat ka di pum a suk than khadi bantuk na kan kan rak si do thlen nak a hin a a foi mi lam chu um lo kan do thlen nak lam hi di kan van chim than lam hin a hi nuam he te mu kan miphun caah kanmah tein ka lawng tein khawhnak democracy federal self determination ngah khawhnak caah kan chim vialte nih lungruat tein bia ti usih timi hi ka duhmi si dia ti cun kawlam a cangda nih a ning cang lo nih a ṭial in kan ummi kan thei di ko cu hmang ah de mah kan tuah lo ahcun kan miphun pi hi zei mah a si lo bia kan cang lai

Thongkhat le kua le sawm kua le kum ruk zun thlan i thum ah khan ka van chia le kawl cozah nih an ka tlaih le Halkha ah khin kum hnih le thla sarih thong ka tla le rian zong ka khin bolong kun te hna khi rian an ka ṭuanter mah khan a thli tein ka rak tli ṭhan le ka hawile sinah rianṭuan ah kal ṭhan i thong hnih le pathum din va thla ni kul ni thum ah khin ka kut zong hi tibulnak a si i nini caan ah miphun le ram hrang ka rian ṭuannak hin zeitik hmanh ah ka lungthin hi a der bal lo ṭhawng chin lamang nini caan zong ka kut bul hmanh si law hi nak ṭhawng chin lamang rian ka ṭuan la tinak kha ka lung ka lungput si Independent kan ngah thlang cun mah phungphai mah phung tein pengkip hi kan hor ceu kan um i kan i pehtlaih kho lo independent kan kan ngah hnu zong ah hin miphun pakhat kan si ram pakhat kan um ko nain zeitik hmanh pehtlaihnak kha miphun kong siseh nenganzi kong siseh tlaihṭinak kha kan ngei kho lo mah reform kan tuah hnu structure kan thlen hnu ah khan ram chung ah zuar he kha remdaihnak program a rak um he kha ram chung i kan mipi pawl he kha zalen tein i kum thum li chung ah khan i pehtlaihnak kan ngei i kan miphun kong si sen ne politics kong si se zalen tein rel kan rak tuan tik ahcun nihin ni hin kum li nga chung pa khan kan miphun hi thang ngai ngai kan nawl ti kha Kan hmuh tikah CNF hi Pathian thla in kan chuah. Pathian nih hin CNF hi hi kan miphun ram nunnak ding ca i town khan ding a kan pekmi kha fiang tein kan hmuh tikah i ruahchannak kha hi CNF nih kan miphun hi tung a dingter lai ti kha fek tein zumhnak a ngei. Cunu zau tin zau thek le na hmu ka le ka mui la ba khon a ye ki bo, jam me za bu ko, khi pa le a ki a tot

Miram le miphun caah rianṭuan hi a ṭha lai tiah ka ruah ruangah hin ka ra. Cun nihi CNA rian zong hi keimah an rak seih hmasami a si lo. Ka ngakchia tein kan ka duhmi si ruangah khan hi CNA hi ka rak lut lo. Mino hna zong nih hin kan can kan no lio caan te zong hi kan ram le kan miphun caah rianṭuan hi a ṭha ti ka ruah ruangah hin ka rak ra lo. Nannih mino pawl zong rak ruah ve law ram le miphun caah an thla khat maw kum khat maw rak i pe cio ti kha sawm kan duh. A bi cim a cim ngai cik. U manu ja ai na na na na bla tha chi ne na ni si ne thung ko na na. Kani na kami le ho re le pa re na ngai na na na. Kami kanu ta re ja ka mo chi chu ne ai ko na chi. Na na ka re nga na na kami kanu ka re nga na na kami kanu ka ra nu na bia wo na. Ti ku di ta ba i bo ngu ngu na na na. Thil ka par e, na cak ka phu ai ra le. Na ble thuk hrip a ri, cin ne na na ina na sin ne thun na ku na na kai le thu na le na na ka kan ba. To la yi ru ya de ke sa la de tun ru pi re na ngai yi ke sa la ni pong nya so nu ru phin ne mu

ruahnak tlamtling ai fun kho lai ruahnak thawng a chuak lai i dothlennak zong hi caktat kan kal lai a dikmi dothlennak kum kul le kum riat chung ka tuahnak cungah lam ah ka hruaitu Bawipa Pathian sinah lunglawmhnak tampi ka nei i ka nun chung caah cun hi ka rian ṭuan hi kai lungsak ngaingai ṭuanpi hawile hna zong siseh a ra lai dingmi mino ṭhangthar hna zong nih hin ram caah an nunnak le an tik cu caan hi pe cio hna sehlaw kan miphun le kan ram nih zalon daihnak a hmuh tiangin i zuam cio hna usih ti kha ka saduhthah a si. Kai kan um chung operation pasarih ka kita operation pasarih chung ah hin kawl i tei puai ngen timi barrel hme tete kha vui kul le vui hnih ang lo hi ka rak vei vi khat hina cu rai hma tiang ka rak tong. fak ngaiin ralhma kan lu ah rak tawng i zeimazat sizung ah rak um. thil tampi kan tonmi hna lakah hin pakhat te zei kan ti lai philh khawh awk a ṭha lomi thil pakhat cucu zeimaw caan ahcun capo zong a lo uh, zin a si ti ahcun kan rak tlun lei ah hin uh, atu i naka ram ah hin atu i naka tapung kan timi hna NSCN National Socialist council of Naga le sinain thlaruk reng lo kan rak um hi lio ah hin voikhat cu rawl ei awk kan ngei ti lo ca rawl kawl la kan rat i rawl kawl kha kan objective si e kan ni ca khan cu ral tuk zong si lo ral kah zong si lo rawl kawl bak kha khi laitlang lei kan leng khawh rih lo ca khi ka kan cam chung ah ruang kawl kha biapi bik si caah hi kha cu cu ro kan kawl lio ah cun kawl ralkap he ruallo pin kan i tong kan i tong nong si lo kan umnak ah an rak kan kah zong cu vi khat lo dengmang khi ka rum hoi I a tawile kan chim si cun kha kan ni kha si cawng pakhat an si kan ni kha tlawmte lawng an si tikah kan tlik tak hna kan tlik tak hna i an nih nih kan umnak vialte kha an rak lak cu tikah kan i khonmi kan rawl vialte kha kan inn hmai ah khan an thlet i fongvei si ko cu mu ni ka cu fongvei kha si fur leo zong si fon cu kan inn i kan tlik tak mi zong cu inn khang khang dih biakinn pakhat te lawng kha khang lo khan an si cu ka zawn te ah cun an nih zong cu minung tuah sual laka tuah sual bik an si lai rawl cung bak ah cun an ek an ek tak wa Kannih zong cu zan hnih an riah hnu khan in kir rih. Kan kir hnu khan kan rak ra tikah kan rawl vialte kan khonmi cu tikhan rak phar dih. Cung te cun ek te cun rak toh dai. Zeitindah kan tuah lai kan ti. Pawsi rawl kawl in pei si kan ti. Ek te cu kan hlonh i a taam i vialte

Hi ka rak luh hi CNA ahhin medical training kan rak kai i mah lio ah khan ralkap an cawlcangh ning ka rak zoh tikah kan miphun le kan ram caah tiin an nunnak an pek an that i zaangba area an ṭuannak ka hmuh ve tikah kei zong nih ka duh tuk ve caah ka rak lut mi a si. Kan ṭhian zaho in kan kut zung ṭang ah thisen la chuak in theitui ah kan kuala cu cu ram le hnam a fel hma lo kan let le to lawng tiin chia kan lo cham ani naga council ah hian in mi sawm pakhat kan zambanga adang kan thian te zong zong hi kan raman ho vek hnu in uzing chunga ho in mi sawm pakhat kan chambang ani chutianga

Bangbal te, a hnah te, tumbu te le rotuai vel hi ani. Kan ek hi vok in a ei duh lo. Voikhat cu ek in kan nei lo a. Thingluang chungah ka dai kal a, cucu ka ek cu vok in a ran hnim a, a ei duh lo ani. Cutiang a ka ek vok in a ei duh lo cu inn ah hawng in diary ah